Lumu i raichanh piakpiak. Minung hi zei ruangah dah kan i rem khawh lo ti psychologist pawl nih risas an kawi. Caan tialmi te pakhat khuaruah ngaimi cu zei ruangah dah minung hi kan i rem khawh lo tiah an ti. A phi an chuahmi pakhat cu thlarau lei thil si lo. Minung kan thinlung hiante i ngaw dih seh lo. Kan i rem ti lai lo. A khaan pali te ṭhen ka va ṭhen hna lai. Hi kan minung a khaan pali hi pakhatnak ah social ati i social life cu rubuli khaan te

Luhmu hi an thiam tuk le bia hi an thiam tuk le vel he an thiam. An biathli khan an pu tuk le biathli he an i sum kho lo. Chim hlah ti zong ah va chim kho ti phun khin an chiat kho. Mi cin nan tuah lai i a pian thar zong ah mi cin a thu lai i a cu a bak in

Kha si ai khat lomi kha pianthar veve zongah i rem khawh a si. Cunak i a poi deuh rihmi cu a tangkhan mi si. Mah hngal lo an ti. Lai holh i a fak cek mi cungah hngal lo kha a si. Mah hngal lo khan a kauh tuk ahcun anmah nih le ningzah an hngal lo. An pawng ummi bang hin an hngal.

ka zaw law mingo cu samsen an i reng na a dang in sam hei sen kan pawl kha asi kho Malaysia ka si cami hna cu ma ka sa Malaysia an ra Mirang cu sika to te ma ni tho hi man tuk chun den te a ko len zo zong an thu cu

Fim chim kan hau ti kan hngalh hlan ahcun dok fim chim cu kan hau ti a thei le cu fim chimtu thiang thlarau cu an pek a cu thlarau nih cun ni khat hnu ni khat an ser ṭhan lengmang hna lai fim an chim hna lai i an cawnpiak hna lai i cu tikah thlarau an uk i patling sinak lei khan ni khat nu ni khat kan phanh ahcun

kan chiahthat hna lo cu kha ai khat lomi kha pianthar ceu zong ah i kom khawh si lo cucu thlarau cu a kau tukmi a pitlatu a ni tuk men a kautertu cucu ruahning pakhat hmuhning pakhat lungthin pakhat ah hi vialte minung a kan funtomtu ding kan peng kan tlang lungput zong ai khat lo Ka zulh cucaah nan lungput cu Khrih nih a ngeimi lungput siseh zeitikahdah pengthlang ai dang vialte hi lungput pakhat kan kal lai Khrih lungput cia kan ngei cu lo thang ah cu kan duh cio zong ai khah ṭung lo Cu vialte cu ka hawt thleidannak vialte cu hmailam ah a thleh. Ka zaw law, Jesuh cu vailamtahnak ah a thi i thleidannak puanzar vialte a lu in a taw tiang a thleh dih. Jesuh nih a thleh ciami kha kannih nih kan ṭhit ṭhan. Jesuh kha zei a thleh nannih kha a ṭhit ṭhan. Cu vialte cu nawlbia nih a tuah khawh lomi kha Biakam thar ka pek hna lai i ka thlarau cu an chungah ka khuh lai. Ka phunglam cu an hngalhnak chungah ka ṭial lai i cu thlarau nih cun ka phunglam kha cawnpiak hna lai i mi zeihmanh nih Pathian kha ṭih tuah tiah by force in aa nain i sik caan lengmang kha hau ngai lo ee. Zeicahtiah thlarau nih a hruaimi hna ca cu nawlbia hi a herhnak a um lo ee. Kannih cu an huatmi nufa kha kan si. Caan le caan kan rel lai. Ka u le ka nau hna, Isak cu Pathian biakam thawngin Pathian fapa a si bantukin nannih zong Pathian biakam thawngin Pathian fa nan si ve. Hawi phung ke nih hrinmi fapa nih Pathian thlarau thawngin hrin a simi fapa kha a serhsat bantukin atu zongah hin a si ve. Sihmanhsehlaw Cathiang nih zeitindah a ti kha? Salnu le a fa kha ṭhawl hna. Zeicahtiah salnu fapa nih a luatmi nu fapa he an pa ro kha i hawp hna hlah seh a ti. Si lo mei? Ka u le ka nau hna, kannih cu salnu fa kan si lo, a luatmi nu fa kha kan si. Pathian in thangṭhat si ko seh. Kha dal ngan ah nan luatnak kha thlau hlah u. Relsit, milatein an luatmi kan si cang. Khrih nih a kan luatter cang. Cucaah fek tein ti ru law salah khan i ser ṭhan ti lo. Ka bia hi ngai u, keimah Paul nih hihi kan chimh hna. Nan cuarpartan kha nan i lunghmuih a si ahcun Khrih cu nan caah zeihmanh a si lo tinak a si. Cuarpar ai tanmi nih cun nawlbia kha a ningpi in a zulh lawlaw awk a si ti kha aho nan si hmanh ah hngalhter ṭhan kan duh hna. Nawlbia zulhnak thawngin Pathian he rem ruh ai zuammi cu Khrih sinin nanmah le nanmah nan i ṭhen ko. Nannih cu Pathian velhle nih a ummi nan si lo. Kannih kan i ruahchanmi cu Pathian nih kannih cu amah he a kan remter lai ti hi a si. Cucu Pathian thlarau nih zumhnak thawngin a tuahmi thil kannih nih ngam kan ngah in kan hngami hi a si. Khrih Jesuh he kan i pehtlaih ahcun cuarpar tan cu ka caah sullam zeihmanh a ngei lo. Tan lo zong zeihmanh a ngei lo. Biapi a simi cu dawtnak in rian a ṭuanmi zumhnak ṭha a si. Hallelujah! Ka zo lo. Biakam thar nawlbia cu dawtnak pakhat lawng a si. Ka chim ṭhiam maw? Cu dawtnak nih cu silo maw? Cuan panpan a biapi lo, tan lo a biapi lo. A biapi cemmi cu kan nunnak kha Khrih dawtnak le awka cu cucu a biapi cemmi si. Unau ngakṭa hi do. Kan lai phun chung ah mi har kan um har chin. Mipa an kan um, pan chin an um. Ka rum tikah tu hang. Ka chim cang kha zeitin mana kan um lai lo cu. Ama belte atu na dir hun te bak hin dawtnak lungphun na nei taktak ah cun mi bawm kham na si. Ka mak lai. Thlakhat ah dollar fang kul khong lo a har ham. Ha? Fangkul ka ti hi zakhat kan ti lo fangkul lakha te thau caan pama ngak ta dum nak sa ti la fangkul te chia lang lo cu ni cun na cho han a thi lai lo a thi suan si da kai thiam ka zuk lo bia

Peter le Johan cu Judah mi hna sinah thawngṭha chim dingah Pathian nih a thim hna i kei cu Jentail mi hna sinah thawngṭha chim dingah ka thim i kan dihlak i kan i ton tikah annih nih Jentail mi hna sin i thawngṭha chim ding ka si kha an theih i kan dihlak tein bia kan i cah anmi cu ṭha le ngai ka aho kan si hmanh ah kan lak i ngam ṭak a ummi philh lo kha kan i cang cemmi a si. ka zaw lo Khrihfa hmasa an khamhnak le an ṭhanchonak cu ngakṭah an dawt tuk mah caah a si na fiang a chimmi cu sasa pa kan i daihlo nan ti pet Cu lungput te cu zei ruangah dah ka neih khawh ti cun Australia ka kal lengah nungak pute pakhat a ra i sazau peng thla ka cam piak law ti zeidah kan cam piak lai ka ti lai tla khat um lio ah ka ngakchia tein thla ka cam cu mo pathia ngakṭa a mawn kho tuk ka si tiah thla ka cam cu ka thlacamnak cu pathian nih a ka lehchih lai kai dua lo tukin ka pa nih Malaysia na kan cah i Fiji Melbourne Australia kan phan dih

Biatak zung kha an in ngolter hna. An ngoltertu hna cu nanmah an kotu hna Pathian kha cu a si hrimhrim lo. Thilnu tlawmte nih changfun dawtmi cu a thawh der an ti tawn tuan khan a si taktak hi ta. Asinain nan kongah ka lung a hmui ko rih. Bawipa chung i kan i pehtlaihnak nih hin ruahnak dang an ngei bal lo tiang a ka zumhter. an tuaitamtu hna hi aho aho si zongah Pathian nih dan a tam ko lai ka u le ka nau hna cuarpar tan hi a herh ko ti ka chim rih a si ahcun zeicahdah hremnak hi ka in lengmang kun cuticun rak chim ning law cu phi vailam tahnak kong ka chimmi nih hin harnak zeihmanh a chuahter hna lo an toitamtu hna nih hin a dongh tiang lawlaw in tuah hna seh law ka hei duh dah hnga ka hei duh hnga dah an til i dit lawlaw hna seh ka u le panau hna nannih cu luat dingin ka um i nan si asinain nan i luatnak cu nan pumsa duhnak ca i caan ṭha men ah khan hmang hlah u pakhat le pakhat kha dawtnak in nan rian tuk i bawm u

Minung a kan feltertu hi lenglei nawn hi a si lo. Chunglei thlarau ṭhawnnak a si tiah kan chim lengmangmi khi a thi sakah. Ka bia ṭha te ko lai ka. Peknak kong chim a thiammi paoh khi an pe ko thiam a tlau. Ka chim na tlai ko. Lai i a bawmhnak kan herhe tiah a au lengmangmi khi a pe mial ko thai ko.

Cucaah cu dawh chimchim. Danlinak cu han zeitindah ti micheu hi an ṭang ngai ti ti ka zaw lo sihmanhsehlaw can ngai hi tinhmi a ṭhat lio ah a ṭha ka chimia ka lo ko Laimi kan lungput a poi cia mi cu atu zong keimah khan Kawlram ah ka hrang lengmang

Keyboard an thiam, tarang an thiam, zan ni kan man kan i ṭhial ṭhan. Cuah cun kan nih bia kan ṭha, ṭha sam kan duh. Kan neih lo zong cu. Atu ta ha khom khan biakinn a ṭhat tuk. A khom cu. Sifak deuh cu pumh ngam ding an si ti lo.

ka angki hi a tam tuk le kan nu hi kan rak dei tam tuk khua tlawn lai ah hin zei nih ka sanh lai a tiawk ka thei lo ta hi ti hin bantuin a tong mi kha ka sanh ko pei hi ka thau deuh hlan ah cun ka angki ka ṭhen kho lang atu ka ṭhen kho ti na lo lai tlang ah khan ma sai ku mi san zawm cu sak ca

Jesuh nih zei a ti thil ṭha nan tuah tikah an cham ṭhan khotu hna nih cun a va tuah lo te. Hnulei ah dah ka cham zong an cham kho lo dingmi hna sin a va tuah lo. Na kehlei nih tuah mi kha tei. Na vorhlei zong nih thei hlah seh. Cu ti na tuah ahcun van cu khuami nan pa nih a theih lai i an cham hna lai. David thangṭhat siseh. Ka zaw law kannih cu Khrihfabu ah thil kan hlut i kan min an ṭial lo ahcun lak ṭhan kan ngam. A bantuk sa. Laita khi ṭha pakhat hei hei hlut i anih te chung hei ti phanh.

nan hal hlan in keimah cungmi nan pa nih cun nan hetmi cu an hngalhchan ko cu cu bantuk thang cu zum lotu pawl nih an tuah tawnmi pei a si kho cu kha thaizing ah kan pek te lai kan dama kan rel ko lai a rel tu kan rel lai Caanglei tlunnak ah ka u le ka nau hna nannih cu luat dingin kawhmi nan si. Asinain cu nan luatnak cu nan pumsa duhnak ca i caan ṭha men ah khan hung lo. Pakhat le pakhat kha dawtnak hin nan rian hi i bawm u. Zeitintiah kha zalaw nawlbia vialte cu a ning piin Hi nawlbia pakhat na innpa cu nangmah bantukin na dawt lai timi a kan hrin ding. Asinain saram bantukin nan um i pakhat le pakhat nan i seh nan i kamh ahcun i ralring u. Nan i ralrin lo ahcun pakhat le pakhat nan i hlo dih ko lai. Kha thlarau le minung thaizing ka theih te lai. Ka zuluk. Nawlbia vialte cu nangmah nai dawt bantukin na innpa na dawt lai timi ah hin ai sun ti. Nawl biathang kan pek hna, keimah nih kan tlun tawk hna bantuk in sai. Fale kan i daw nan male nan male nu daw bantuk in midang zong daw no ka zulu Bible nih mah le mah i dawt a kan fial ka zulu fiang ma nan mah nan nai dawt thiam rih lo ba zung dai a zei midang dawt cu na chim li na ma nai dawt rih lomi cu kan pum zong daw hlah

Banu sinah saya in chiami vialte ka hnek inn ah inn ah an ra an nan pawlasa ka chumh piak te an ni ca voi khat ra kan ni ca zungzal cu cu tikah hoi kha vialte ka ei chiam piak te khan teirul cham mi ka ti thinhan te hin ka ei ka khin pa zam hnu zong ah hin ka ei chian lio mi thlam suai phun tlin ka ba ka tho

Rawn thluak ah tuitu nih na hmai ah an hngah ko. Sichu nih an hngah. Van mon a kan fial cek hi dawtnak si zo. Cu dawtnak hmana zun zai na pum in nang ma na nang ma. I dawt. Kan nih cu kan ma le kan ma zong kan i dawt le kan dawt. Kan ram kan ram. Laimi hi dah khuaruahhar sisem la ka ti. Kawl pawl nih kuya an ei, kum si kan ti Kawl pawl cu kuya an ei, Laimi nih kan ei na. India nih khai ni an huam kan huam ka. Tu ah mi sa ka tuah lo mi sa kan kan tuah.

Kan pianthar hnuah kan thinlung nih kan taksa nih a duhmi paoh kan tuah ahcun kan duhman hi kan taksa nih a zun lai. Kham le kham lo si lo hi na taksa nih a tuahmi bak hi zai na zu vawlei ah hin na thlarau zungzal ah ham tuah hi Na taksa dawt zong a thiang lo. Sika na naih lo ahcun mi nih a tuhmi cu zun te ko lai. Kan nila sabuat pang thlang chuah piak seh. Sian mai sila kan cai na pek lai.